hynny. Pwrpas sesiwn heno ydy cario ymlaen i ddysgu, dod i ddall beth sy'n digwydd yn barod yn y dyffryn trwy wrando ar ddau gyflwyniad, sbarduno sgyrsiau pellach i chi drefnu'ch hunan uh, dros yr wythnosau sydd ddod, yn gyfle i ni gadw mewn cysylltiad efo'n gilydd a cadw'r rhwydwaith 'ma i fynd. Yym, felly anfonwch neges at eich gilydd yn y chat rhwng siaradwyr, yym, rhannwch rif a ffôn, ewch am banad neu mynd am dro efo'ch gilydd i drafod mwy am be dach chi'n glywed heno. Yym a dwi'n gobeithio hefyd be dach chi'n glywed yn gymorth i chi gario ymlaen i ddatblygu syniadau i helpu hefo'r dasg sydd gennym ni o ddychmygu dyfodol newydd ac adnabod y gweithredoedd fydden ni angen i wireddu hynny. Mae'r siaradwyr sgynnon ni heno, maen nhw wedi cael eu gwahodd mewn ymateb i'r prif themâu ddaeth allan o gynulliad un, um, diogelu a hybu bioamrywiaeth, llifogydd yn dyfroedd ni ag ynni hefyd. Yym, dwi'n siŵr fyddwch chi'n gweld cysylltiadau rhwng y rhain. Dwi hefyd yn gobeithio fyddwch chi'n cadw mewn golwg bod ni dal ar daith. Yym, dydy be dach chi'n glywed ddim o reidrwydd yn atebion i ddim byd, mae jyst chydig bach o o fwyd i'r meddwl heno. Yym, a dwi hefyd yn gobeithio fydd pawb yn dal yn ei ymwybyddiaeth yr cymhlethdod sy' 'na o fewn y systemau lleol i gyd, sut maen nhw'n gorgyffwrdd, sut ma' pobl, sut ma'n cartrefi ni, a byd natur, busnesau, diwylliant, yr amgylchedd, yy cymdeithas a'r economi. Does na'm un o'r rhein yn sefyll ar ben ei hunan. A dyma ydi gwaith gwyrdd ni, ydi trio symud y gymuned tuag at greu yym cynllun fydd yn mynd i'r afael â'r holl elfennau yma, yn diogelu ni rhag effeithiau yr argyfwng hinsawdd. Felly, dwi yn mynd i groesawu Tristan Lee. sy'n un o aelodau Cynulliad Dyffryn Peris. Um, mi wnaeth o esbonio chydig mwy am beth mae'n wneud. Dwi ddim wedi gofyn am bio i gael ei gyflwyno fo. Um, felly, ie. Yeah. Nadaw eich di, Tristan, i gyflwyno dy hun yn fyna. Just yn mynd i gloi ystafell rwan. Os ti'n barod i rannu dy sgrin efo ni.
Gret, diolch. Diolch, Lori. Oce, okay, ydych chi'n gallu gweld hwnna? Ydy hwnna, ydy, ydy hwnna'n dangos yn iawn? Ydy, gret. Oce, okay, dwi'n dwi gwybod fod fi um, lawr ar yr uh, disgrifiad fel Tristan o Open Energy Monitor uh, ar yr e-bost, ond um, um, dwi'n mynd i siarad heddiw amdan senario di-garbon i Llanberis, uh, sydd go iawn yn side project, really, um, sydd gennym fi. Um, ond na i jyst dweud un gair bach am be di Open Energy Monitor. So, da ni'n gwmni, um, nes i gychwyn efo ffrind, uh, Glyn Hudson. Um, mae gennym, gennym ni uned yn y Caban yma yn Brynrefel. Mae Glyn a fi wedi byw yn Brynrefel ers dipyn o fynyddoedd rwan uh, wedi symud i fyny yn wreiddiol o Llanfrothan ochr arall yr wyddfa. Da ni'n gwneud technoleg monitro ynni mewn tai uh, wedi ei, ei cychwyn i drio deall be medra'n gwneud yn ein tai ein hun amdan newid hinsawdd. Os gennych chi ddiddordeb mewn monitro, croeso chi ddod i weld ni yn Caban ar unrhyw bryd. Ers blynyddoedd rwan, dwi wedi bod efo diddordeb mewn scenarios di-carbon, Um, yn 2019, nes i weithio efo tîm Zero Carbon Britain yn Machynlleth, yn darn o'r Centre for Alternative Technology, fel archwilydd i, i ddiweddaru y gwaith modelu maen nhw'n gwneud. Mae fy ffocws yn bennaf ar ochr modelu y system ynni ar raddfa bob awr dros deg mlynedd. Felly, sut mae'n bosib balansio cyflenwad ynni adnewyddol gyda defnydd o gyda defnydd o awr i awr? Un o'r bethau dwi wedi bod yn trio cael gafael arni ydy sut mae'n bosib cysylltu senarios cenedlaethol efo be medra'n gwneud ar raddfa lleol. So fel esiampl, am fy mod yn byw yn ardal, yn yr ardal Llanberis, dwi 'di trio edrych ar sut mae hyn yn edrych yn ardal ni. Mae'r canlynol yn fras iawn, a gobeithio cyfle dechrau sgwrs mwy na ddim byd. Dwi'n gwybod bod gan pob un ohonon ni gwahanol syniadau am pa fath o dyfodol 'da ni'n trio adeiladu, a mae amrywiaeth o bersbectif yn peth da. So i trio creu llun o ein ardal ac o ein defnydd ynni, dyma di ward Llanberis. Mae gennym 896 o dai a mae'r ward yn estyn trwodd i Nant Peris ac i fyny i Pen-y-Pass. Yn ein, yn ein tai, da ni'n defnyddio trydan, ynni ar gyfer y gwresogi ac um, ynni ar gyfer ein ceir, wrth gwrs. Mae gennym hefyd amrywiaeth o caffis, hotels, diwydiannau fel DMM a Siemens a'r trenau bach. Pob un o'r rhain yn defnyddio egni mewn rhyw ffordd. Heb gwneud astudiaeth manwl iawn, medrai'n cael syniad bras o defnydd egni lleol fel canran o defnydd cenedlaethol. Mi fysa hwn yn awgrymu bod ein allyriad nwyon tŷ gwydr tua 14,600 tunnell, fel Llanberis mewn ffordd, ein defnydd trydan tua 11.4 gigawatt awr. Yn debyg, bydd defnydd mwyaf ein egni yn dod o olew ar gyfer trafnidiaeth a nwy ar gyfer gwresogi. Yn genedlaethol, mae tua 40 i 50 y cant o'n trydan yn dod o ynni di-garbon, neu carbon isel, ond dim ond tua 7 y cant o ein holl defnydd o egni, um, gweddill yn dod o, uh, o fossil fuels. Un o'r cwestiynau oedd gen i yn yn y dechrau, yy yn dechrau hyn, oedd faint o'n defnydd trydan lleol sydd yn dod o pŵer dŵr hydro yn y dyffryn. Mae'n dyffryn yn eitha unigrwy o ran ynni hydro o ystyried y tirwedd. Yn adio pob prosiect efo'i gilydd, mae'n edrych fel bod tua 3.4 gigawatt awr Os chi'n cofio, oeddwn i'n sôn 11.4 oedd defnydd trydan, um, so tua 3.4 gigawatt awr yn cael ei gynhyrchu gen yr hydros yn y dyffryn. So tua 30 y cant o amcan, o amcan ein defnydd. trydan, neu mae o'n tua 84 y cant o defnydd trydan tai yn unig. So mae'r 30 yna yn, yn cynnwys um, amcan amdan uh, defnydd trydan mewn um, llefydd fel DMM a Siemens ac yn y blaen. Mae Gwynedd fel sir yn cael 18 y cant o'i o'i drydan o o hydro o fewn Gwynedd. So sut yda ni'n cyrraedd dyfodol holl ddi garbon o lle yda ni rwan? Mae rhoi esiampl nesaf o un ffordd medra'n cyrraedd y nod, yn dilyn y senario Zero Carbon Britain o'n ni'n sôn am yn y dechrau. Mae lot o gwahanol ffyrdd i gyrraedd nod di garbon. Rhai yn defnyddio mwy o ynni, rhai yn defnyddio llai. Mae'n diddorol edrych ar y gwahaniaethau, ond mae'n rhaid gadael hynna i amser arall, dwi'n meddwl, neu fyddan ni yma trwy'r nos. Mae senario Zero Carbon Britain yn dechrau efo lleihau defnydd ynni trwy insyleiddio adeiladau, defnyddio mwy o trafnidiaeth gyhoeddus a hedfan llai. Wedyn mae heat pumps a cerbydau trydan yn lleihau defnydd ynni yn bellach trwy effeithlonrwydd. Dros yr holl senario, mae newidiadau fel hyn yn gostwng defnydd egni tua 60 y cant yn gymharol â defnydd heddiw. Mae gwaith inswleiddio, gosod pwmpiau gwres, gwella cyfleusterau beicio, bysiau trydan, creu clybiau cerbydau trydan a llefydd gwefru trydan, ceir trydan, i gyd yn pethau sydd yn gweithio'n dda fel prosiectau lleol neu cymunedol. Wedyn, ar ochr pweru fyny ynni di-garbon, mae 50 y cant o ynni senario Zero Carbon Britain yn dod o ynni gwynt môr, fel, fel y fferm wynt, gwynt y môr a'r arfordir rhyl. So dwi'n meddwl tua 20 neu 25 milltir yn line of sight o Llanberis. Mi fysa Llanberis angen tua un a chwarter o'r tyrbinau mawr yma i greu 50 y cant o'n, uh, o'n defnydd. Mae senario Zero Carbon Britain yn gofyn am 140 gigawatt o gwynt môr yn genedlaethol, sy'n tua 14 gwaith yr, yr maint o gwynt môr sgennyn ni heddiw. Mae hwn yn infrastructure ar raddfa enfawr a diwydiant byd-eang erbyn hyn. Mi fysa deg y cant yn gallu dod o solar. Mi fysa Llanberis angen tua 3.6 megawatt uh, uh, o solar, tua 4 kilowatt o bob tŷ, neu falle canran fwyaf o'r yy y porsiwn ohono fo ar adeiladau diwydiannol fel DMM a Siemens. Yn genedlaethol, mae'r mae senario yn gofyn am 120 gigawatts o solar, tua naw gwaith be da ni efo hyd yn hyn. Mae gwaith gosod systemau solar yn gedru bod yn waith i bobl leol, ond mae cynhyrchu paneli solar erbyn hyn hefyd yn diwydiant byd-eang. Mi fysa ein hydro lleol yn cyfrannu tua deg y cant. Yn senario Zero Carbon Britain, mae deg y cant yn dod o gwynt, gwynt onshore wind, gwynt ar y tir. Falle medrai'n cyfri ein hydro lleol yn lle adeiladu gwynt o fewn, uh, yn lle adeiladu tyrbin gwynt o fewn ardal Llanberis. Mae gweddill cyflawnwyd egni senario Zero Carbon Britain yn dod o ynni llanw, tonna a bioenergy. So mae, mae Zero Carbon Britain fel senario yn uchel geisiol iawn o ran lleihau defnydd egni. Os byddwn nhw'n methu lleihau gymaint, falle bod o'n anodd uh, insuleiddio'r tai i'r standard mae'r er senario yn, yn sôn. Um, neu fyddwn ni ddim, falle fyddwn ni ddim yn gydru torri lawr ar yr hedfan gymaint. Falle bydd angen fwy o ynni gwynt neu uh, ynni adnewyddol. Mae rhai senarios arall yn adeiladu tua 2 i 3 gwaith gymaint o wynt ar senario zero carbon button. Mae senarios hefyd, mae'r senario hefyd yn defnyddio dipyn o ynni biomas, a mae rhai yn meddwl bod hyn fod hi'n well defnyddio'r tir hwn ar gyfer bioamrywiaeth ac adeiladu mwy o ynni gwynt i greu mwy o hydrogen a tanwydd synthetic yn ei lle. Mae'r map yma, uh, mae'r map yma uh, yn o Brydain yn dangos faint o le sydd angen ar gyfer 140 gigawatt o wynt môr. Ac os ydych chi'n meddwl, os ni eisiau mwy o egni, fysa er maent yn fwy er byth. Mae Zero Carbon Britain yn senario 100 y cant adnewyddol, a gallai senarios gwahanol cynnwys niwclear. Mae gan Wylfa Trawsfynydd potensial i gynhyrchu llawer o drydan ddi-garbon. Mae gan bob technoleg fanteision ac anfanteision. A fel enghraifft, mae effaith ynni gwynt ar effaith ynni gwynt ar adar a slymod yn yn peth sy'n dod â lot o yym concern i i dipyn o bobl. Mae mae defnydd hydro a afonydd yym yym yn defnydd hydro ar arfonydd sy'n llifo'n rhydd, so mae hynna, da ni'n gorfod newid yr afonydd. Um, mae cadwyni, cyflewni, cyflewnwi, supply chains, solar, mae effaith mwyn, glodd, mwyn gloddio ar gyfer pob technoleg. Mae amseroedd a adeiladu niwclear a ansicrwydd ar gost, um, neu mae yna defnydd tir yn ei biomas ac yn y blaen. Yr her yw cydbwys, cydbwyso'r manteision a'r problemau ac i ceisio ein gorau i lwy, lywio'r proses uh, gorau gallwn. Gobeithio bod hynna'n rhoi rhyw fath o syniad o beth fysa senario fel Zero Carbon Britain yn golygu i ein ardal ni. So ni efo diddordeb clywed faint o agos neu pell mae'r disgrifiad yma o dyfodol uh, ynni di carbon yn swnio ydych chi. Mae yna lot o potensial i hel mwy o mynyldeb ar gyfer ynni lleol a gwella ar y ma math yma o senario. Mi fyswn, hap mi fyswn yn hapus bod yn darn o rhyw fath o brosiect i gwneud hyn. A hefyd, y mwy na hapus siarad dros uh, goffi yn caban os mae rhywun eisiau deifio fewn i hyn mewn fwy o manyldeb. O'n i'n meddwl, dyla, rhaid uh, sôn chydig amdan uh, am uh, yr pump, pump hydro prosiect yn Dyn Orwic, fel da ni'n bod yn Llanberis, da ni'n um, uh, efo math o infrastructure sydd yn um, uh, sgêl cenedlaethol. A mae'n ddiddorol fod y prosiect yna yn defnyddio ac yn creu tua 215 gwaith uh, defnydd trydan Llanberis fel mae, mae ar y funud. Um, so jyst yn rhywbeth diddorol bod hwnna'n bod ac wedi, wedi cuddio yn y mynydd, rili, really, dydy. Um, ia, dyna di'r... O'n i'n meddwl ni eisiau cadw'r er, uh, cyflwyniad yn, yn fyr os o'n i'n gedru. Um, gobeithio bod hynna wedi bod yn iawn i ddilyn. Um, ia, hapus i... Dwi'n gwybod fod na'r gymaint i siarad amdan o gwmpas um, y pwnc. Um, a fes ni probably yn gallu siarad am oriau. So, os mae yna rhywun eisiau siarad mewn mwy o manoldeb a dwi'n sy'n rili hapus clywed gwahanol perspectives hefyd, so um, gobeithio bod yna'n rhoi rhyw esiampl i ddechrau fi. Diolch.
Diolch yn fawr, Tristan. Um, anhygoel, dyn ni'n ni, ni sylwi bod yr hydro, first hydro yn creu gymaint yna drydan. Um, Anhygoel. Ie. Yeah.
Mae'n rhyfedd bod yn tyllu'r lonydd mae gyd i fyny, nag oes? Ie, yeah, hollol. Iawn. Mae genna ni 20 munud os di unrhyw un eisiau ymateb neu ofyn cwestiwn. Um, Dwi'n meddwl, ti'n iawn i stopio rhannu sgrin? O oh, ie, yeah, siwr.
Sure. Yeah. Diolch.

dyn ni fel um, pobl lleol yn gallu ymuno gyda, twa, yn yr, neu os yna rhywbeth yn y pipeline, dych chi'n gwybod amdan o gwbl, os yna rhywun yn rhagweld rhywbeth. Yeah. um, Wel, I mean, mae ma prosiect Ynni Padam Peris yn, mae'r ma tîm tu ôl hwnna, maen nhw'n yn sicr yn, yn edrych amdan um, pobl newydd i ymuno a um, proposio syniadau, be di'r step nesaf. Um, mae, da chi'n gwybod am um, um, cyd ynni um, Energy Local yn Bethesda, uh, Mary Gilly. Mm. Mae, mae gen nhw prosiect da yn rhedeg yn, yn, yn, yn Bethesda ac mewn dipyn o llefydd arall lle mae 'na... so os oes 'na potential i wneud rywbeth fel yna yn Llanberis, yn yr ardal Llanberis. Dwi'n dwi'n acshyli gweithio ar meddalwedd ar gyfer y prosiect yna yym yy felly mae'n ia mae o'n yym hapus siarad amdan hynna . Okay.
Okay, so um, rhaid ni jyst edrych fyny sut mae fyny Lladam Peris, neu... Ie, yeah, dwi'n... Ie, dwi'n... Dwi'n gwybod nath um, um, oedd um, Alun o Fenni Padam Peris di'n gofyn os os os os fi fi a Glyn eisiau bod yn rhan o'r i wneud cymryd i, i, i rhoi fel beth i'r step nesaf, dan pethau gwaith yn brysur iawn ar y funud, ond so nes o'n i'n feddwl fod nhw'n chwilio amdan pobl sydd yn um, sy'n licio cyfrannu. Oce.
Okay.
Diolch. Yeah, gret.
Mae gan um, Ynni Paden Peris gylchlythyr, um, felly mae'n bosib arwyddo fyny hwnna. Dwi'n gwybod mae'n mynd allan i bawb sydd hefo um,

Ia, sori, ia, diolch o'r ein dal chi. Uh, ella sa well i mi gael gair efo Trystan uh, yn byn yr efal rhyw dro. Um, ia, chod, uh, diddordeb sgyn i yn i ni wneud mwy, dim ots beth di o, rhywbeth bach, rhywbeth i gychwyn yn, yn o fuan lle, uh, yn hytrach na meddwl illa am i'w gynlluniau mawr yn y dyfodol pell. A hefyd, um, illa swn i'n licio trafod hefyd, da chi yn wybodol dwi'n siŵr o'r, or, or, um, be am wneud yn uh, Finland, sef y sand battery yma. Tybod os a potensial i ysblygu rhywbeth fel la yn yr ardal yma gyfer ysgolion neu uh, neu neu edda pentra neu be bynnag lle. Diolch.
Ie, yeah, gret. Ie, yeah, syniad, syniadau da. Ie, yeah, rydyn ni wedi darllen amdano y prosiect yna yn edrych yn ddiddorol yr un yn Finland. Ie, yeah, hapus siarad. Rhywbryd. Diolch Efin. Uh, Colin and Sue?
You, you mentioned, Tristan, about the possibility of a 10%

I don't think that's translated across to actual concrete, you know, projects. Right.
Wel, um, na i roi bob dim y dwi ddod o hyd iddo fo. Um, o ran y cwestiynau yna, mae'n rhyw fath o adroddiad bech. Um, Robin? Cer, Diolch yn fawr iawn Tristan am y cyflwyniad. Um, just eisiau dweud yn sydyn, o'ch chi sôn am ynni uh, Padlan Peris, mae yna elusen gysylltiedig efo nhw, elusen Dyffryn Peris, a maen nhw'n rhoi grantiau i unigolion neu fudiadau o fewn y dalgylch sydd eisiau gwneud prosiect i wneud efo um, ar, arbad carbon hyn a llall ac ynni, bethau felly. Os ydych chi wefan elusen Dyffryn Peris neu ar Facebook elusen Dyffryn Peris, gwych chi weld beth yw'r meini prawf i gael

Mae'r yym mae 'na dipyn o fodelau gwahanol o ran perchnogaeth gymunedol. Yym o'n i 'di gobeithio bysa Nipadan Peris efo ni heno, yy doedd o ddim ar gael yn anffodus. Ond oedd eu model nhw o wranddaliadau cymunedol... Um, a hefyd, uh, yn ni Ogwen yn Bethesda, oedd y cynigion i bobl leol brynu um, rhandaliadau wedi gwerthu. Oedden nhw i gyd i mynd mewn rhywbeth fel mis, um, lle yn dechrau o hanner cam pint y person. Um, a maen nhw'n cael llog o 300 ar ei buddsoddiad bob blwyddyn. A ar ben hynna, mae'r prosiect yn creu um, elw sy'n cael ei fuddsoddi yn ôl i mewn i brosiectau lleol, lle paneli solar ar y llyfrgell yn Bethesda, um, pwyntiau gwefru ar gyfer ceir trydan. Mae'r model yna, na i um, rannu mwy mewn adroddiad efo chi, o ran sut mae wedi gweithio yma, pa mor sydyn mae'n bosib codi'r arian

bob dim at ei gilydd a fyddwn bob dim yym 'dan ni'n adrodd arnyn nhw'r holl syniadau 'ma yn cario ymlaen i fwydo i lawr y twmpat yym wrth i ni symud drwy rhaglen gwyrddni. Gobeithio fydd 'na lot fawr o gyfarfodydd a lot o bobl yn cyfarfod i gael coffi a datblygu'r syniadau 'ma'n bellach dros yr wythnosau a'r misoedd i ddod. Um, felly, dwi'n meddwl, os na dyna ni am y cwestiynau, Tristan, diolch o galon i chdi um, yn amser. Um, ie, yeah, dwi'n meddwl os ti'n gallu cyflwyno am hwnna am amser hir iawn. Uh, na i rannu adroddiad Zero Carbon Britain hefyd, um, mae'n ddifir ofnadwy. Um, iawn, da ni ar y blaen, ychydig bach. Um, dwi wedi rhoi deg munud jyst i ni gael mynd oddi wrth y sgrin. Mae um, optician yn deutha fi bod fi ddim yn fod i edrych ar sgrin am fwy na 40 munud ar y tro heb sbio i ffwrdd i rôl arall. Um, felly na i ddilyn y cyngor yna Dwi jyst yn mynd i roi yn y chat yn fyma yn sydyn. Um, mae yna lot o hynny chi wedi, y rhai sydd wedi bod yn rhan o'r cynulliad cymunedol. Dwi ddiolchgar iawn i'r rhai sydd wedi llenwi'r arolwg wnaethon ni rannu efo chi ar ôl y cynulliad cyntaf. Yym, jyst i anfon o gwmpas eto, os 'na unrhyw un ddim wedi cael cyfle eto i lenwi fo, yym, bosib os gwelwch chi'n amser rŵan, os dach chi'n agor y linc, yym, a'i gwblhau o ryw ben heno neu fory, fyswn i'n ddiolchgar iawn. Mae'r gwerthuso 'ma, yym... yn mynd i dylanwadu ar ein cais nesaf ni i'r loteri i barhau am dair mlynedd arall. Felly, ie, mae unrhyw farn sydd gennych chi yn, yn werthfawr iawn i ni wrth ddatblygu uh, mudiad gwyrddni. Felly, dyma nhw'r links yn y chat, un yn Gymraeg, un yn Saesneg. Um, ie, yeah, na, chi fynd i gael diod o ddŵr, mynd i tu bach a fydden ni'n ôl um,

Croeso cynnes i Doctor Robin Parry, yym meddyg teulu, pysgotwr a gwirfoddolwr hefo partneriaeth afonydd Gogledd Cymru. Dwi'n meddwl mod i 'di cael hwnna'n iawn, gewch eich nghywiro fi os dwi ddim. Yym dach chi... wna i jyst gwneud chi yn...

Di, po, di pawb weld o'n iawn? Do, mae hwnna'n iawn.
Di, okay. yn ei weld yn iawn fel e. Reit, diolch o'r iawn efo'r gwahoddiad i ddwad i siarad yma. Um, dwi am mynd i gyfeiriad hollol wahanol i be oedd Tristan wedi rhoi dyn ni wan. Ac eto, allan nhw'ch chi weld bod na rhai pethau yn gyffredin sicr, lasach chi ofyn i faint am hydro. Um, ac mae'n dangos chi agwedd arall o'r ffordd, mae'r ffordd da ni'n byw yn ffeithio ar bethau o'n gwmpas ni. Um, eisiau dweud gair am ymddiriedolaeth afonydd Gogledd Cymru oedd ni. Um, be da ni wedi elusen da ni, um, sydd yn trio um, amcanio ni, ydy hybu a gwarchod iechyd yr amgylchedd aquatic, chi, um, afonydd, a'n llynnoedd ni er lles pawb. Um, mae mi gradda mae criw o bysgotwyr sydd tu ôl i'r rhan fwyaf o'r mudiadau yma. Mae yna ymddiriedolaeth afonydd drwy Gymru a drwy Loegr hefyd. Mae wedi tyfu yn y deg bymthag mlynedd ddwytha. Um, a fel pysgotwyr sydd wedi bod tu ôl hyn o ei, i dechrau nhw'n sicr. Ond um, pwrpas nhw wedi mynd i at raidd y problem a gwella ac adfer yr amgylchedd um, a'r habitat o'r gweilod i fyny. Chi, sa chi'n meddwl sef bysgotwyr, mae'n eisiau rhoi mwy o bysgod yn y llyn, mae pob beth yn iawn. Sori, Robin, mae'n ddrwg iawn gen i. Ga i jyst gwiriau, mae rhywun yn sôn bod y cyfieithu wedi diflannu. Di hynna yn wir i bawb? Ydy'r cyfieithydd dal i weithio?
Sut fe arafu?
Mae gennym ni bawb di fyny gan Colin. Um,

Os na gyfieithir wen.
Dych chi wedi dweud rhywbeth?
Dwi'n yn siŵr, mae'n anodd gweld gwynebau pawb fan hyn. Bawd i fyny os ydy'r cyfieithu yn gweithio. Mae Toby'n i glywed o. Tiffany, iawn, da ni'n iawn wan. Sari am hynna.
Dyna pwrpas ac amcan yr ymddiriedolaeth ydy hybu a gwarchod iechyd yr amgylchedd aquatic. Um, chi, da ni fel pysgotwyr yn teimlo o hyd bod y pysgod neu'r anifeiliad a'r creaduriaid i gyd sydd yn byw yn y nhafonydd a'n llynnodd ni, dipyn bach yn rhyw anweledig i gymharu â rhai o'r anifeiliaid eraill sydd yn cael gymaint o ryw ymgyrchu dros nhw. Um, ac beth da ni'n siarad wneud ydy mynd i wraidd unrhyw broblemau ac yn arbennig felly trio gwella'r cynefinoedd corfforol yn nentydd yr afonydd, um, ac wrth gwrs ansawdd, trio gwella ansawdd y dŵr hefyd. Um, a da ni'n gwneud hyn, fel welwch chi yn munud, er lles pawb mewn ffordd. Um, ac hefyd, da ni'n trio'n gorau godi ymwybyddiaeth am ein dyfroedd um, yn ymysg y cyhoedd a rhai o'r ffactorau sydd yn effeithio nhw. Dwi'n gweithio fan iawn. Mae chi rhai o'r pysgod yn lleol sydd wedi bod yn y newyddion dros y blynyddoedd. Lawr yr ochr, os di'n bosib, clicio'r sleid 2 yn fyna.
Be, fi wan? Ie.
Yeah. Diolch yn mynd trwad yn automatic, dwi'n meddwl bod rhaid clicio ar yr... O, mae o'n anodd. i lawr yr ochr.
Sgynna i'r o'r ochr nhw'n dall. Chi'n gweld lle maen nhw ar ben ei gilydd, 1, 2, 3, 4 lawr yr ochr yn fyna? Dwi ddim yn sefyll, dwi'n yn gweld hwnna, dwi jyst yn gweld beth dwi'n fod yn iawn fel o'n i'n disgwyl bys arall. O iawn, da ni'n gweld y sgrin hefo'r uh, preview panel lawr yr ochr.

Iawn. Bosib bod yn well i adael o allan o'r um, presenter fyw a o'n i weld o fel, fel Sut mae'n gwneud beth felly?
Ar y dde. Byw. Slideshow.
As ar yn ôl i'r end show. Fanna wan. slideshow rhywun arall. 'Na fo, ie, os 'da chi jyst isio clicio lawr yr ochr fan'na a dewis pa sleid 'da chi isio... Fel 'a 'lly? Ie, mae'n mynd trwy fy nofelau i ni. Da chi'n gweld nhw'n iawn felly? Ocê, 'na fo, iawn. Da. Ie, so o'n i'n dweud y torgoch ydy'r un sydd yn unigryw i ni, wel i ni a Llyn Cwellyn wrth gwrs yn y dyffryn yma. Torgoch bysgodyn o'r Arctic sydd wedi bod yn y dyffryn ers deg mil o flynyddoedd a wedi bod bygythiad mawr wedi bod iddo fo efo llygredd oedd yn mynd ymlaen yn Llyn Padarn dros yr 20 mlynedd cyn yr algi yn 2009. Um, a hefyd mae'r ffaith bod mae pob um, hydro yn cynhesu rhyw fymryn bach ar ddŵr. Fysa ddim un yn gant y cant effeithlon. So mae um, hydro Dinorwig wedi codi tymheredd Llyn Padarn fymryn bach. sydd yn gweithio wedi i'r torgoch hefyd. Llall yn y gwylod i'r eog, y samon, dewch chi, mae hwn llun o samon yn gorfod o dan bont pen llun wedi hwn. Mae hi'r samon yma. Wedi ar a fanna di, lle mae wedi claddu ei wyau yn y greian. A da ni'n teimlo bod hein ddim yn cael y sylw ac o'n i efo'r PowerPoint o'n i'n mynd i ddangos i chi y wiwar a'r um, barciau coch sydd yn cael y sylw i gyd, a bod y pysgod a'r um, amgylchedd aquatic ddim yn cael yr un sylw. Ac am bethau fel afan, chwch chi, mae pobl yn meddwl weithiau bod rhoi yr anifail mawr i fewn a dweud bod hynny ail wylltio, fel bod hynny yn rhyw syniad gyfan gwbl ffordd rong, lle. Um, hanes yr ymddiriedolaeth um, oedd wedi dechrau, neu yn un o'r cyntaf y gogledd, oedd ymddiriedolaeth afonydd Clwyd a Conwy yn 2007, um, ac wedyn meth heini yn y lusen swyddogol yn 2009. O'n i wedi dechrau gweithio efo nhw 2012 um, ac wedi perswadio nhw i ymestyn i Gwynedd. Felly ddoth o'n ymddiriedolaeth afonydd Clwyd Conwy a Gwynedd yn mynd yn dipyn o long ceg. Ers hynny, da ni wedi ymuno efo Môn hefyd, so da ni bellach yn ymddiriedolaeth afonydd Gogledd Cymru. Mae gen i wefan, screenshot o ran ffôn ydy hwn, um, i ddangos. So, os na rhywun yn abod y llun? A, a fan seient allan rhywun, oedd ar sefyll ar bont crawiau ac ysgrifennu fyny. Um, ydy hwnna. Um, Mae'r ma wefan ar fi'n cael ei newid, felly os ydych chi'n chwilio amdani rwan, mi newch chi ffeindio fo, ond mae ar fi'n cael ei newid. Rhan fwyaf yn efo yn Saesneg, mae gen i ofn, ar wahân i'n nghyfraniadau fi. Um, ond y hyn cyn, cyn bodolaeth yr ymddiriedolaeth, um, oedd peth o'n ddiddordeb i yn dwad o'r llygredd sydd wedi bod yn llun paplan dros y blynyddoedd, a dim yr ymddiriedolaeth oedd hyn, ond clwb pysgota, pysgotwyr seiant gwyrfau a llyfni fi yn ymgyrchu dros 20 mlynedd i drio cael cydnabod y llygredd yn y llun. Felly, er bod yr awdurdodau'n gwadu hynny ar hyd y blynyddoedd, oeddwn ni'n ama bod carthion yn gwaith trin carthion Llanberis sydd ddim yn cael eu trin yn iawn a bod carthion amrwd yn fynd i'r llyn yn aml. A dyna be brofwyd wrth gwrs yn 2009 pan ddoth yr algi um, gwyrddlas allan. Uh, o'ch chi, adeg yn hynny i brofi bod yr gwaith trin carthion Llanberis ddim yn gweithio. Ac ath y clwb sgota a Cyfoeth Naturiol Cymru a Dŵr Cymru trwy'r llysoedd am ryw dair bedair blynedd yn Gynarfon ac yn Gaer ac yn Gaerdydd ac yn Llundain. Um, ac mae hynny wedi arwain at yr holl filiynau gafodd ei wario ar gwaith trin carthion Llanberis yn dilyn hynny. Ac wrth gwrs mae ansawdd y dŵr wedi gwella gymaint. Dyna pam bod yna gymaint o bobl ar y jeti ac yn neidio fewn neithiwr a bethau felly, fel chi wedi gweld heddiw mae'n siŵr. So mae'n rwan yn ddŵr ymdrochi mewn dirol ond oherwydd ymgyrch y pysgotwyr, mae hynny wedi digwydd. Ond be da ni'n neud yn yr ymddiriedolaeth, da ni'n tueddu gerdded ac archwilio dyfroedd ac yn chwilio am broblemau. Dwi'n gwybod da ni'n sôn dipyn am effaith hinsawdd a newid hinsawdd, mae lot o'n gwaith ni yn lleol, yn fanwl ac yn lleol, ac efallai fydda ni ddim ffeithio gymaint ar yr newid hinsawdd yn gyffredinol, ond sicr fydda ni'n gwneud rhai pethau fel plannu coed i'r ochr afonydd a bethau felly sydd yn gostwng y tymheredd yn yr ha, ac e, os mae'n goed collfael, mae'n gostwng y tymheredd yn yr ha, ond yn gadael gola a hael at y dŵr yn ystod y gaeaf, os sydd yn fwy naturiol, llygredd, fel o'n i'n dweud, um, pobl fawr ydy llygredd carthion. Chi, mae yna bimp gwaith trin carthion yn gwagio i fewn i llun padan ar afon Seiont. Be, ydy, ydy pobl fes wedi bod yn coelio bod ffasiwn beth yn digwydd felly. Mae wedi bod yn newyddion dipyn mwy um, yn y chwe fis yn ei flwyddyn dwythaf. Rhwystra rhag mudo ydy mae pysgod fel eog a um, gwniadau siwyn yn dod o'r môr ac yn rhedeg i fyny'r afonydd ni, ond mae brithyll ni hefyd yn mynd i fyny'r afonydd. Mae brithyll Llyn Padarn yn mynd i fyny'r afon Hwch ac i fyny'r afon Goch ac i fyny Llwyncoed ac i fyny Fach Wen. Felly, fanna maen nhw'n claddu. Wel, mae yna gymaint o bethau dynol wedi cael ei wneud efo codi ffyrdd a bethau felly, a dros yr hanesyddol, rhyw fel un a bethau felly, mae lot o lefydd lle fydda'r pysgod ddim mynd bellach. A da ni'n ffeindio heini ac yn trio um, trwsio heini hefyd. Um, a so, bob math, chwilio'n bob math o fygythiadau i'r cynefinoedd o'r amgylchedd. Amaeth yn anffodus, mae yna broblemau'n dod amaeth, weithiau oherwydd llygredd, um, chi defnydd cwrtaeth um, mewn ffordd anaddas ar y tir sy'n rhoi maeth o bacteria yn yr afon. A hefyd, mae stoc dwys, fel sy'n aml yn digwydd, chi, maen nhw'n troigio ac um, wneud angos enghreiffau chi yn y munud, maen nhw hefyd yn ffeithio ar y dŵr. Ac da ni yn cydweithio efo Dŵr Cymru yn y ffrinclwyd am bod uh, stoc yn ffeithio ar waelod yr afon Clwyd, a hwnnw yn ffeithio ar y dŵr ymdrochi yn rhyl. A mae gen i raglen rhywbeth debyg yn Sir Fôn hefyd, um, lle mae afonydd ma yn Sir Fôn yn cael ei ffeithio gan stoc, a hwnnw yn ffeithio ar y dŵr ymdrochi yn cemais. A'r ffordd da ni'n tueddu wneud o ydy darganfod problem, a penderfynu ar sut i ddatrys. Um, da ni wedyn yn cael syniad o'r prosiect da ni am ei wneud. Da ni'n trafod efo'r tirfeiddianwyr, achos fydden ni'n gwneud y byd heb yn tad y tirfeiddianwyr, ac yn aml mae'n ofanteision iddyn nhw hefyd. Da ni wedyn yn ceisio am grant neu wahanol ffyrdd i ariannu prosiect. Da ni wedyn yn chwilio am gontractwyr, um, a da ni'n cydweithio, fel yn dweud, efo Dŵr Cymru, da ni'n cydweithio efo, mae gen ni raglen am dair blynedd efo Cyngor Ynys Môn, da ni'n gweithio efo sgolion, da ni'n gweithio efo prifysgol, um, mae yna brosiect bach ar afon Eden wrth ymyl um, traws fynydd, efo rhyw, rhyw fudiad bach o'r enw e-, Eden Arc, um, a bethau felly, a gwirfoddolwyr yn Sir Fôn, mae lot o wirfoddolwyr wedi cymryd rhan yn y rhaglenni ni hefyd. Mae'n ddangos un neu ddau o enghreifftiau. Ga i wneud hwn yn PowerPoint sydd yn edrych yn well, dwi'n meddwl. Ga i drio fo. Yn ymlaen. Afon Hos, Llanrug. Chi mynd Afon Hos, Afon Fach Fach sydd wedi fewn o dan Bon Rhythall. Mae'n ddim... gwrthod dangos i ni Robin. Oce, okay, I know. Siwr os di rhywbeth i wneud efo um, y fersiwn PowerPoint uh, Okay, right. So afon hos, mae hi ar afon hos yn dweud, afon fach sy'n edrych fewn i slaw i bo'n trwythall. Um, ac yn mynd i fyny tu ôl i Station Road, o dan y ffordd fawr, ac ymlaen i fyny at fferm Rhos yn y pen draw. A dydy ddim yn afon fawr, mae'n hir o'n bach ydy, ond coelwch yn beidio, mae brithyll a sewin yn mynd i fyny hon yn y geia ac yn claddu chi, yn, yn dydw wyau ar y hyd ti. Ond mi oedd wedi mynd yna gymaint o sbwriel tuag at y gwylod, oedd hi wedi cael y pysgod yn methu mynd i fewn. So'r gwaith ar yn ei prosiect oedd llnau yr afon cymddisgwriad allan na di torri'r coed rywfaint ond cadw coed i gysgodi yr ochr yma a di rhoi ffens fan hyn i gadw stoc allan ac oedd hyn yn dri neu bedwar cam i- cam metr o hwn yym ac erbyn hyn mae yr darn yma wedi ail dyfu ac mae'r afon yn glir a mae pysgod yn cael mynd i fyny eto ac un arall yym da eto lleol bach iawn dych chi'n gyfarwydd efo'r afon Perthi Mae'n mynd uwch ben y ffordd i fewn i Penes y Waun, heibio llyfr yr hen gartra, yn ei blaen i'r pant at yr ysgol, yr hen ysgol, a trwy'r cua fanna ac yn mynd i'r afon Seions yn stabla. Ac dydy hi mond rhyw laffan o le dydy hi, ond yn anffodus oedd effaith, rhaid sôn effaith stoc, dyma chi, afon fach fach ydy hi, ond mae pysgod o'r brif afon yn rhedeg i fyny hon yn y gaeau ac yn claddu. Ac beth sy'n digwydd chi stoc fan hyn, maen nhw wedi troedio y glannau, does yna ddim byd yn tyfu yna, fysa mae'r glannau wedi, mae'r afon yn mynd yn fas ac yn llydan, mae'r llif yn arafu a mae'r pridd a'r silt i gyd yn setlo rhwng y cerig a mae hynny yn tagu gweilod yr afon ac yn lladd yr holl bryfetach sydd yn rhan o'r gadwyn fwyd ac hefyd yn lladd y wyau bellach. A dyn beth ar y neud yn fan hyn oedd eto ffensio stoc ar ei hyd hi, oddi wrth, oddi wrth y dŵr, ac ar ôl tymor neu ddau, ydych chi'n weld fan hyn faint y dyfiant sydd wedi bod o fewn rhwng y ffens a'r afon. Mae hwnna yn sefydlogi'r glannau, felly dyn nhw ddim yn erydu, so mae'n cyflymu'r lli sydd yn sgwrio gwely'r afon ac yn neud o lot gwell i'r bwyd naturiol ac i'r cysgod. Mae o hefyd, wrth gwrs, yn cyfrannu bwyd a cysgod rhag adar ysglyfaethus y bethau hefyd, a mae o'n creu coridor i fywyd gwyllt ar hyd y caeau, trwy'r trwy glannau mae efo tyfiant. A da ni wedi gweld, dwi, dwi wedi gweld baw dyfgwn yn fan hyn ers yn wneud y gwaith. Um, ac mae yna ma pysgod wedi bod yn claddu yn fwy llwyddiannus. Da ni wedi gweld lot, da ni wedi mesur a gweld lot o bysgod man yn yr afon perthi lle doedd nhw ddim cynt. So y brosiectau man man ar, ar afonydd bach ydy hein yn y dyffryn, ond mae yna brosiectau eraill yn mynd ymlaen yn draws popeth Cymru hefyd. Un arall syml oedd i lawr yn um, afon ffos y dail afon sydd yn mynd o'r gors fach ac i lawr tu ôl i Bethel ac yn dod allan yn Glanrafon uwch islaw i Bont Grawia. Oedd hwnnw hefyd, mae ma, ma pysgod, mae salmon a sewyn a brithyll wedi bod rhedeg hyd dros blynyddoedd, ond oedd wedi tagu ac oedd hi'n mynd trwy beipan wrth fferm Glanafon, a pysgod yn methu mynd drwy hwnnw, a bob tro mae Lee oedd o'n cau efo sbwriel a fath So oedden ni wedi tynnu'r beipan o'na, wedi rhoi um, beipan fawr sgwar, lle mae pysgod yn mynd fynd drwyddi, ac wedi clirio'r peth o sbwriel, ac wedi rhoi di ail ffensio i, stop, i gadw stoc allan o'r afon. So mae hynna gyd wrth wella yr cynefinoedd yn yr nentydd lleia yma. Mae e'n helpu ansawdd y dŵr, mae e'n helpu yr gadwyn fwyd o'r gweilod i fyny, a mae yna ddigon o adar a pysgod a dyfgwr a felly bawb. Um, da ni hefyd wedi bod yn mynd allan i'r ysgolion, um, cyn y pandemig, oedd ni'n ei bob blwyddyn yn gwneud rhaglen torgoch yn y dosbarth, lle oedd ni'n mynd â wyau torgoch i'r dosbarth. Mae'r wyau yn y fwcad fan hyn. um, ac yn rhoi sgwrs i'r disgyblion, Ysgol Penis y Wain di hwn, yn rhoi sgwrs i'r disgyblion am y torgoch a hanes y torgoch yn y dyffryn, ond hefyd ar pa fath o bethau fysa'n effeithio arno fo, ac y llygredd yn 2009, ac sgwrsio amdan sut mae beth da ni'n neud yn cartrefi, chi, wrth gael bath neu ddefnyddio peiriant golchi llestri neu fynd i'r toilet, bod hwnnw i gyd yn y diwedd yn mynd i'r llyn. am bod pobl ddim i weld yn, yn cydnabod neu'n dall bod hynny'n digwydd. Ac oedd y plant yna, goswch chi, goswch chi sgyrsiau hollol gall efo nhw. Oedd chi eiddfed iawn am effaith y ffordd da ni'n byw ar y byd o'n cwmpas ni. Um, a wedyn oedden nhw'n cael opus y wyau yn y ddosbarth mewn tanc, oedd yna beiriant anfarth i oeri dŵr a tanc, cos mae'n ma, ma gorau oeri dŵr, bod mae'n fod fel geia mis Ionawr yn Llyn Padarn. Um, a maen nhw'r wyau torgoch, ac oedden nhw'n cael dal nhw'n ei dwylo a'i teimlo fel bethau felly, ysbi arnyn nhw. Um, ac wedyn, mae'r wyau yn y tanc, ac o am ryw bythefnos oedd y, y disgyblion bob dydd yn checio tymheredd uh, ac yn cyfrif gweld os yna wyau di marw a tynnu nhw allan, bethau felly, ac yn cael nodi sydd wedi bod nhw'n datblygu dros yr amser. So maen nhw'n efo llygyd i ddechrau, wedyn ôl chydig o ddyddiau i neu ddau yn dechrau deor, ac ar ôl deg diwrnod o llond y tanc o dorgoch mân, so mae chi torgoch Llyn Padarn yn ysgol Penis y Waun hwn. A ddyn nhw'n gwneud gwaith, um, chi disgyblion o bob gallu yn gwneud gwaith, a i gyd wedi cael y negas am y llygredd a'r effaith yn ni'n byw yn ffeithio ar yr amgylchedd. A wedyn y diwrnod mawr yn dwad yn y diwedd, um, i lawr i Llyn Padan, dwi'n gwybod chi'n gweld hynna gyd, oedd hwn mis maw, neu mis Ionawr 2020, just cyn y pandemig, um, dau minibus o blant Ysgol Deiniolen, Gwain Gynfi, i lawr at y llyn, a pawb yn cael cwpan fach efo dau neu dri o dorgoch yno fo. A ddoth Radio Cymru efo ni holi'r plant amdan y torgoch a'r dyffryn a'r llyn ac be oedd effeithiau arno bethau felly. Um, a wedyn oedd pawb yn mynd ac yn rhoi eu torgoch yn ôl yn y llyn yn lle bynnag oedd nhw'n gweld oedd yn addas felly. So oedd o'n raglen difyr iawn, bechod mae wedi stopio oherwydd y pandemig wrth gwrs, felly fydda ni'n methu mynd at yr ysgol gan y bethau. So i'n braf iawn cael ail ddechrau fo buan mas sy'n mynd i ddigwydd eto. So dyna fo yn sydyn iawn rhai agweddau o weithgaredd yr ymddiriolaeth. Da ni wedi symud ymlaen yn ddiweddar am bod ni wedi cael um, ariannu yn fwy sefydlog. Da ni wedi cyflogi rheolwraig, um, a mae lot o syniadau am gael mwy o bethau efo'r gymuned yn arbennig. Mae yna rhai uh, lawr yn de Cymru a wedi gwneud rhyw um, rhaglen adopt y tributary lle mae'n mabwysiadu darn o afon. Um, mae afon yn fwy, mae'n fwy anodd gwybod sut sy'n gwneud rhywbeth felly. O, a maen nhw'n cael gwirfoddolwyr i archwilio'r afon ac i gyfri pryfetach a bethau felly. Felly ac yn aml yn ffeindio lle mae yna broblem ac wedyn yr ymddiriedolaeth wedyn yn cael um, edrych ar y peth wedyn. So, dyna fo, os ydych chi eisiau cysylltu, ffordd gorau fysa ar yr e-bost yna, mae hwnna'n un cyfredol rwan, ond mae'r wefan ar fin newid. Dyna fo, Lowri, diolch yn fawr.
Diolch ag Alan. Mae dipyn o fwrlwm yn y chat lawr yr ochr fan hyn. Lot o bobl ddim yn sylwi bod yna gymaint yn ymlaen yn lleol. Mae'n wych iawn.

Emyr? O, oh, sori. Clapio dwylo am Emyr, dim codi law.
Diolch yn fawr, Emyr.
A, nes i sôn.
Diolch yn fawr iawn, roedd hwn yn ddiddorol iawn, yn arbennig, braf iawn i glywed am yr yym dach chi'n mynd i mewn yr ysgol a weithio efo plant.
Yeah, like, hwnna di'r peth sy'n mwyaf bleser i ni, mae'n mae gret. Ond bod nhw di, dim jyst chwarae o'r pysgod, ond cael trafod yr effaith yn bywydau ni ar bethau lleol fe, yn golchau lleol mewn ffordd. Na, bendigedig, ffantastig.
Mae'n siŵr, nes i'n gweld llaw pwy a thi fyny gyntaf, Toby neu Hefin. Hefin, ewch chi.
Ar mute.
Sori, da ni ar mute hefyd. Yr hen beth. Ie. Yeah.
Sori, ia, diolch yn fawr, Robin. Um, dwi wedi sôn am hyn o blaen, mae'n siŵr. Uh, ond, tra mae yna gyfle, um, chod y system sydd nhw'n plas newydd yn Sir Fôn, lle maen nhw'n tynnu gres o'r môr uh, a, a'i bwmpio fo rownd plas newydd, tynnu'r gres ohono fo lle, fel uh, heat exchanger math o beth lle. Ac a mae hynna'n talu am, dwi'n mwyn gwybod, ta tri chwarter gres fan nhw'n ddefnyddio yn blas newydd. Wedyn, os ar un peth yn cael ei ddefnyddio yn llan ber, fysa fo'n cadw'r torgoch yn oer, am fysa fo'n medru cnesu'r ysgol neu y, y, y, y, y surgery doctor neu

Os, os, os, os bysa hynny, a bod yn mynd yn ôl. Ia.
Na, da chi'n mynd tynnu dŵr o'na o gwbl. Beth da chi'n neud ydy peipan, taflu'r peipan os liciwch chi, i mewn i'r llun neu i'r fenau. Yeah. A fel, fel mae honno wedyn yn, yn tynnu'r gwres os liciwch chi yeah. o'r dŵr mi fysa fo wedyn yn dod i'r lan lle fysa chi yn gyrru fo'n ôl i'r drwy... Chi'n tynnu gwres allan ac yn defnyddio gwres ac yn gyrru dŵr o'n oerach yn ôl de? Ia, na chi, hollol, ia.
Fysa hynny mond, dim ond help i'r torgoch fysa hynny de. Chi, maen nhw'n fod yn bysgod yn yr Arctic, mae'n cynhesu beth bynnag, ond mae hydros, er enghraifft, oedd y syniad cori batri, Oedd hwnnw, er bod o'n fod yn cylchdroi o fewn y llynnoedd, mi fysa fo'n rhedeg i Llynpadan hefyd fysa, oeddech chi, a sa fo'n codi yeah, yeah. tymheredd gweilod Llynpadan eto mm. fysa. Ie, yeah, fysa. Ie, yeah. oce, okay, na, na i, na i holi mwy. Diolch yn fawr chi. Dwi'n dwi gwybod digon am yr pethau a heat exchange, na dwi'n gwybod. Na, oce, okay, diolch. Diolch.
Toby?

Ni'n um, gobeithio am fawr datblygu. Mae gan gwyrddni raglen addysg uh, hefo ysgolion. Da ni'n mynd i fod yn trefnu cilchdaith um, mis Medi neu mis Hydref cyfle i uh, rhywfaint o ddisgyblion y dair ysgol lleol sydd wedi arwyddo i fyny. Uh, Bryn Refael, Dolbadarn a Penis ar Wain. Um, bydden nhw'n cael ymweld diwrnod o ymweliadau lleol Carousel, felly bydden nhw'n mynd i ddysgu am ynni Padan Peris, Fyddan nhw'n dod draw i'r caban, yy fyddan nhw'n mynd draw i Tyddyn Teg i edrych ar sut mae tyfu bwyd a'r siop yn fanna. Yym felly ia, mi fysa cael rhywfaint o o weithgarwch ar y llyn neu ar yr afonydd hefyd yn wych i gyfoethogi yy profiad ar y diwrnod hwnnw iddyn nhw. O.
Um, Cysylltwch ar y galon. Diolch o. Felly, gwneud amser da, dwi'm yn mynd i gadw neb dim hirach na sy'n rhaid i ni, rwy bod pawb bron at oddi. Um, Gobeithio bod hynna wedi bod yn ddefnyddiol.